Kukoli din pahiri ayi n zaŋ chaŋ lala pulin puŋ tia ŋɔ maa polo, di daanfaani din pahiri ayi dini n-nyɛ kadama di yi niŋ ka gbali ni bɔɣu yi mali nira, gbali ni bɔɣu bee a zuɣila dabiɛm ni gbali ni bɔɣu ti gbaag a, ka a je ni Naawuni chɛ ka gbali ni bɔɣu maa gbaag a biɛhigu puuni. Bee a nyɛla alaama, ka di ŋmanila gbali ni bɔɣa daalaama m-be a, bee a'a di kul malila so, bee a bɔri ni a gu a niŋgbuna ka di bi lahi gbaag a, to gbilisim tibili di tim m-bɔŋɔ. A yɛn chaŋmi nti yaɣi o lala puli m-puŋ ŋɔ maa, Talaata dali mi ka a yɛn yaɣi li, amaa Talaata dali maa di ka saha Wuntaŋ ni nyɛli ba asiba shim nyɛli bɛ zaa wuni, a yi ku nya saha shɛli n hi din sim ni a chaŋ ti bo tim, ka a chaŋ, a yɛn yaɣila yaɣa dibaanahi, a yɛn yaɣila wuntaŋ puhili, ka yaɣila wuntaŋ luhili, ka yaɣila nudirigu, ka yaɣila nuzaa. Tɔ a yi yaɣili lala, ka a bo mɔ shɛli bɛn ka ti booni li dinkpannyuli. Dinkpannyuli, laa Muhammad, di nyɛla doo ka a bɔri ni a zaŋ li n suŋ o, a yɛn bola sibila bola dinkpannyuli ŋun kali ka buta, Di nyɛla paɣa ka a kari ka bunahi, to ka a zaŋli kuna yiŋa ka bo garlic, garlic maa bomli di nyɛla doo ka a bo zaɣ muna muna maa, zaɣ muna din ku be ni zaɣ muna maa ka biɛlim maa ka biɛlim maa o a yɛn bolila zaɣ muna dibaa ata di nyɛla doo, di nyɛla paɣa ka a boli dibaa anahi, puɣisiri pɔɣu tahi maa zaa bahi ka bo ŋmani palli din bi yuusi binshɛɣu, ka a zaŋ binyahiri ŋɔ n-niŋ di puuni, a zaŋ tiliha ŋɔ n-niŋ di puuni, ka niŋ kom polli. Di nyɛla gbali ni buɣim mali nira, bee a zɔrila dabiɛm ni gbali ni buɣim a yi gbaai la, ka a suri li, a yɛn suri li limi, a yɛn suri li la yuŋyuŋ hal li ti kpa dabaayopɔin, dabaayopɔin maa yi paagi, ka a kparigi tiliha maa zaŋ li bahi gunyili zuɣu, ti gbaaya. Di nyɛla a yi sula lala mɔɣu ŋɔ maa daba ayi pɔi, Naawuni ni o namyiko puuni, gbali ni bɔɣu kulahi tooi gbaaga yaha. Sihira di ni nyɛli bee? Di kuli nyɛla doro maa maŋmaŋ n-nyɛli. So yi lahi labili di ku kpe a niŋgbuna puuni. Nyin dee yi su mɔɣu maa paai bakɔi. Amaa sharti shɛli din be di puuni nyɛla, a yi suri lala mɔɣu maa bakɔi maa, a bee m-miri a paɣa. lala gbalini bɔɣa ŋɔ dini ŋɔ, a bɛ n miri a paɣa, ka a yɛn su li mini hali ni ti kpaai n-ti paai daba ayopɔin, daba ayopɔin maa nyaaŋa di ŋuna a ni tooi miri a paɣa. Hee di di zaligu ni nyɛ shɛm m-bala, a yi bɔri ni di tum tuma viɛnyɛla. Di zuɣu a yi di nyɛla gbalini bɔɣa n-kuli luhi so ka o bi lahi tooi yusira mɔɣu maa, di nyɛla doo n-nyɛ o, yi ni tooi kpɔr o li mo mo mo mo mo duɣiri a a di ata, amaa di bi tamda, di yɛn lɔhiri, di yɛn kpartila muɣi ŋmani ni, mo mahili n-nyɛ li, ka di yɛn niŋla li ka o sura. Ɛhwoi suli bakɔi, ka yi lahi labi bo shɛli, ka lahi bo ŋmani palli n-lan lɔhi li, ka o lan su bakɔi, wallahi zaŋ chaŋ bakɔi diba ata wan yiɣisi zani ni alaanfee. Di a mi, a mi yi bɔri ni a suli guwaa niŋ gbuna, ka gba ni bɔɣibu gbaaga bakɔi yiŋga kɔŋko ka a yɛn suli. Hal ni ya ni bakɔi dibaa tiŋ, so beni gbal ni buɣa maa n-tooi mali o ka o suli bakɔi dibaayi ka nya alaanfee, ka o suli bakɔi gaŋa ka nya alaanfee, so beni bakɔi dibaayi ka o nya alaanfee, so beni shee ka di paai bakɔi dibaata. Ɛhɛɛn, a yi ti nya ka so suli paai bakɔi dibaata, ka alaanfee maa na bi kanna ka di nyɛ gbal ni buɣa, tɔ gbal ni buɣa maa di nyɛla din fa o yɛtɔɣa, di yi fa o yɛtɔɣa, ɛhɛɛn, di tibbu di nyɛla din danigira, tɔ yi suui li bakɔi dibaata maa, yin tim ya o saha biɛla, ka yi lahi lahi boli, n-lan labi sooli bakɔi dibaata, Naawuni yiko ni nya ka yɛtɔɣa maa ka di kanna biɛlabiɛla. Ihhii! Di zuɣu di daanfaani din pahiri ayi m-bala, Ka di guri daadam niŋgbuna ka chɛri gbali ni bɔɣ doro, ni di yi pun kpe niŋgbuna maa ni ka di ni tooi yihi li, lala tila shɛŋa ni wahu ŋɔ di ni nya ka a yaɣi lala wala pulimpuŋ ŋɔ maa wuntaŋ polo ni wuntaŋ luɣili nudirigu ni nuzaa a talaata dali. Ka bo dinkpani nyuli ŋɔ maa n-kabi li dibaata a yi nyɛ doo, di yi nyɛ paɣa ka a kabi dibaanahi ti o. n pahi di zuɣu ka bo gali ka ŋɔ diba ata a yi nyɛ doo ka bo gali ka ŋɔ diba anahi a yi nyɛ paɣa ka di suli lala bakɔi di nyɛla a ku bɔri ni a zaŋ gu o a niŋgbuna o sumli bakɔi di nyɛla doro maa mali so ka o nyɛla paɣa sumyo bakɔi diba anahi di nyɛ doro maa mali so ka o nyɛ doo sumyo bakɔi diba ata alaanfee nyɛla din yɛn kana insha Allah. Di daa shi shɛli din pahiri a yi m-bala Naawuni baligi shɛli zaŋ ti ti tia maa polo di zaŋ lahi labirina ni kukoli din pahiri ata.